Dördülenji. Musulman doganlar, bize mu'min diýilýär. Ýagny kalbynda iman bar diýdigi. Iman näme diýdigi bolýar. Iman diýdigi ynanýan adamy rahatçylyga eltýän diýdigi, hudy öz manasy şi. Emnu emana eltýär diýdigi, imanyň lugatan manasy şi. Iman emnu emandan gelýär. Hudaý Tagala mümin edip-de, muhallar, musulman doganlar, Öz bendesini Öz gowy görýänini emni-amandan çykarsyn. Emma zyna etýän adam, şu hata işi mürtekep adam, mutmain boluň, ne oglan-uşagy bilen gülüşip çaý-suw içip bilýändir, ne namazyndan lezzet alar, Ne tarawasyndan lezzet alar, ne remezanyndan lezzet alar, ne adamsy bilen oturyşyp we hatda şeriatyn bişin, şeriat işin bitirende-de lezzet almar. We adam mürtekip bolsa zenana sataşanda-da şeýle. Oglan uşagy bilen gülüşip oturandyr, ýalandan gülüşýändir. Hatda ene-dädesi dünýeden geçip, ene-dädesiniň gabryna baryp zyýarat etse-de şonda lezzet alýan däldir. We hatda aýatlara barar, toýa barar, oturşýandyr, gülüşýändir, hemmesi ýalandan bir meňk bolup, ýöne bibereket, daiman bibereket bolup ýaşaýandyr zyna etýän adam. Hemişe gülüşip oturandyr dostlar bilen, ýalandandyr. Edil bir igne urlara bir adama öldürjek bolup ýa meriz etjek bolup, şu umrunyň şu durşy daiman bibereketdir. We şeýle bibereketlik bilen-de gabra barmaly. Gabyrdäki gün bilen-de geçirmeli, kyýamatda-da ryswa bolmaly. Şeýle bir biabraýçylykdyr zyna mübtela bolmak. Hi, boljak zatmy? Imanyň içindäki adam pikri harap bolup, ol hasyş etýän adam bihyýal, hoş ýaşamaly bolamaz. Hiç wagtda bolamaz. Meger Allah Taala etjekmi ony? Ne hergiz şenidim der umri hiş Ki betmerd ra niki amad be piş. Gyzylyň suw bilen ýazyp goýmaly şeş. Beýt. Menä häzir omrumde eşdemak diýipdir. Teleke bolupdy alyndan gowy çyksyn hoş ýaşasyn. Bolamaz! Ne hergiz şenidim der umri hiş Ki betmerd ra niki amad be piş. Teleke bolmaly, hasy iş etjek, ýene hoş ýaşajak bolmaz. Pygamberimiz näme diýipdir bi barada? Her aýdan kefimizi pygamberiň aýdan kefi bilen täýit ederis diýdik. Wala zaharatil fahişatu fi qawmin

Hiç zatdan lezzet almar. Namaz okyp durandyr, bi lezzetdir. Olaň şogy bilen oturandyr, bi lezzetdir. Zyýarata barýandyr, gabra barýandyr, bi lezzetdir. Aýda jumga barýandyr, lezzet ýokdur. Çaý-suw içip oturandyr, lezzet ýokdur. Her ýerik barsyn, bi haja gitsin, bi lezzetdir. O-da halka zyýarat et, keýf et gitme, bi ýalandan gezip berendir. Hemme zady bibereketdir. Daimen. We şo bibereketlik bilen-de işdäm Münker-Nekir perişdä sataşmaly. We kyýamatda-da turmaly. Nämesinde gönenmek bar şuň? Nämesinde şuň hoşluk bar? Ýeresinde saadet bar şuň? Hiç ýerinde hoşluk ýokdur. Bir soal gelýär. Men bir jowan oglan, men bir jowan zenana, men bir jowan gelin bazaryň hasalygyny görýän, fikriň harap, bu bir wakyýet zat. Häzir özüm öýlenemok. Şehwetiň öňüne geçme gyn. Bir görýäň bir güllä pikriň harap bolýa. Hop şeýtan weswese edýä, zyna etseň, şoň yzyna düşseň fikriň rahat bolar diýip. Şo tada bir zady fikir et. Bir zady fikir edeýliň şo tada. Öwwelena mutmaýyn boluň jowan dostlar.

Şeýtan waswasa diýýär, Şu hafa iş etseň pikriň harap bolar diýip. Emma eger dereje ursaň şoňa, herjere şähwetiň ezýet berip, tamam dargylsaň, munfejir boljak bolsaň-da, eger şoňa set berseň, zynadan soňraky pikriň haraplyk gat'an dehezar bermeli bolýar. Bu bir pygamberiň aýdan zady. Heý Hudaý Taala şu azamaty bilen seni musulmany,

Belki, şony sabr edip otursaň, Wah, men gaýtam görenim iştiba etipdirin diýseň, näme bolýar? Bir ganyny seçip, ogluny ýetim goýup, zenanasyny dul goýan şehidiň sogaby-da saňa berilýändir. Çon narahat bolduň, pikriň harap, içiňden geçdi, bir gan geçdi-de, aýnihu ganyň dökülen hesabyna. Bir şehidiň sogaby-da üstüne. Bitalaryn şeýtan ýadyňa salýan däldir.